Hah! Boýçy çommalýa weli, myhman eläýjek öýtýän. Bä, kim geljek kary? Türkmen halk arasynda şeýle bir yrym bar. Eger çaý içip otyrkak, käsede boýçy çommalsa, onda bu öýe myhman geljeginiň alamatymyş. Käbir adamlar boýçynyň inçe ýoýunlygyndan geljek myhmanyň hor ýa-da semizligini we uzyn kelteligini, Bilip bolýar diýer. Ardygeldi käsedäki çommalan boýçy birnäçe bolsa, onda geljek myhman köp bolmaly. Boýçy ýokarda galkyp ýören bolsa we käsäniň düýbüne birden çöküp başlasa, onda myhman ýetip gelýärmiş diýerler. Boýçynyň käsäniň içinde aýlanyp başlamagyna myhmanyň uzak ýoldan gelýänligini görkezýän alamat diýip düşünilýär. Äý garaz käsedäki çaýda boýçynyň çom bolmagy baradaky bu yrym, tutuş bir, täleýnama diýip goýaýmaly. Onsoňam aýratyn bellemeli zat, köplenç, halk tarapyndan yrym edilýän, boýçynyň görkezýäni, dogry hem bolup çykaýýar. Eýsem, bu yrymyň, azda-kände hakykata galtaşýan ýeri barmyka? Uzak ýoldan gelýän myhmanyň, Uzak meýdandaky belli bir aradaşlykdaky adamyň özünden ençeme kilometr uzaklykda demlenen çaýy täsir bolup bilýär diýseler, oňa ynanyp bolarmy? Ýa-da tersine diýeli, käsedäki jansyz, özem çaýy ezilen çöpüň boý-çüýniň nirdendir gelýän myhmany duýup, suwuklykda galkyp, diklenip hereket edibermegi bolup biljek zatmy nä? Beýle ýagdaýa ylym näl garaýarka? Damagy mölläýin ondan soňra dowam ederis. Şu döwre çenli ylmyň munuň ýaly gümürtik zatlary inkär edip gelmegi hemmämize mälimdir. Ýöne ynanar bolsaňyz, biziň günlerimizde geçirilen ylmy barlaglar sada türkmen halkynyň ynanyp gelen bu yrymynyň çyn ylmy esaslydygyny Özüniňem durmuşda juda bolup biljek zatdygyny görkezendir. Bäh. Myhman eserje bolsan-a. Geliň, ilki bilen bu yrymyň hakykata näderejede laýyk gelýänligini seljerjek bolalyň. Türkmenler bu yrma nähili göz ýetirip, ony gündelik ynama alandygyny düşünmäge synanyşalyň. Alymlaryň pikirine görä, adamlaryň töwereginde mydamalyk düýemeýdan bolup, ol meýdança mikroleptonlardan ybaratmyş. Mikroleptonlar uzak aralykdan hem beýleki adama täsir etmäge ukyplydyr. Çaýly käsäniň içindäki boýçuda dikelip hereket edibermegi şol mikroleptonlaryň täsiri bilen bagly bolaýmasyn? Parapsihologiýalymy häzirki döwürde telepatiýa hadysasy diýen fenomeni giňden we çuňňur öwrenmäge girişdi. Telepatiýa diýip, uzak aralykdan bir adamyň başga birine pikirini etdirip, oňa psiologiki täsir edip bilmegine aýdylýar. Akademikleriň aýtmagyna görä, adamyň nerw öýjüklerinde onuň özünden biygtyýar halda pikir-hyýal döräp, şonuň belli bir ugra gönügip, uzak aralyklary geçip, başga bir adama täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Akademik Kogan, Betowyň täsir meýdanynda dörän hyýal tolkunlarynyň örän uzak tolkunlar diapozonynda ýagny ýüzlerçe kilometr ýokarda akyp, adamlaryň telepatiki gatnaşygyny döretmek mümkinçiligini döredýär. Şeýle hyýaly habarlaşmakda hyýal akymynyň tizligi takmynan nol bütin müňden bäş, nol bütin ondan iki bit sekunt töweregindedir diýip çaklanylýar. Diýmek, uzak aralykdan adamyň pikir-hyýaly başga birine gönükdirilende, ol şoňa ýetip baryp, Ýagny, çaý başynda oturan öý eýesiniň töweregindäki biomeýdana we onuň özüne psihologiki täsir etmegi bolup geçýän eken. Käwagt adamlaryň biri-biri bilen duşan wagty, Biz seniň ýakynda pylan ýerde gürrüň etdik, gulagyňa şyňlan bolsa gerek, diýenlerinde, ol öz aýdanynyň çyndygyny bilýän hem däldir. Ýöne şeýle zadyň hakykat ýüzünde bolup geçýän bolmagynyň mümkindigine Näme diýersiňiz? Ýagny käsäniň içinde boýtuçam bolan halaty. Kimleredir bir ýere myhmançylyga barýan adam, şol barmaly ýeri, öý eýeleri barada hyýal ýüwürdip, pikir öwürip barýan bolsa, onda onuň hyýalynyň özünden biygtyýar halda beýninde duýdansyz bolup geçýän gizlin prosesiň netijesinde şol adamlara tarap gönügip, oňa baryp ýetip, psihologiki täsir edip başlamagy bolup geçýän eken. Adam bilen adamyň arasyndaky telepatiki gatnaşygyň bolmagynyň mümkindigine ynanyp bolar. Emma şol biotäsiriň bu üçini herekete getirip bilmegine ylmy düşündiriş tap bolarmy? Tap bolmazmy? Garaş tap dälkä? SSR döwründe şeýle bir synag geçirilýär. Ol synagda akademikler Belarussiýanyň Pelçişe diýen obasynda ýaşaýan ekstrasens aýalyň biotogynyň suwa edýän täsirini ölçäp görüpdirler. Synag üçin krantdan alnan adaty suwy, mineral suwy hem-de çeşme suwuny alypdyrlar. Ilki olaryň şöhlelenmesi ölçenende ählisi ýigrimi kilogerti görkezipdir. Ekstrasens aýalyň ol suwlara ýetiren biotäsirinden soň görkezijiler degişiklilikde ýüz ýetmiş, ýüz dogsan, iki ýüz otuz kilogerti görkezipdir. Şol bir wagtyň özünde suwlaryň molekulýar düzüminiň üýtgänligi hem mälim bolupdyr. Şonuň ýaly-da, suwlaryň wirusa garşy aktiwligi ep-esli artypdyr. Şol geçirilen tejribe adamyň betonyň suwuklyga güýçli täsir edýändigi hakdaky çaklamany doly subut edip bilipdir diýsek, ýalňyş bolmasa gerek. Eger-de käse-de boýçuçam bolsa, oňa diňe myhmanyň täsiri diýip hem ýörmeli däldir. Onuň şol çaý içip oturan adamyň ýa-da gapdalyndaky oturan adamyň biotäsirinden bolmagy hem mümkindir. Hytaýda, Taýwanda, Çaýa boýça bakyp, pal atmak däbi hem barlygy aýdylýar. Ýagny gepiň gysgasy, türkmenleriň arasynda şuka çenli saklanyp gelen bu yrym hem ýöne ýere döremän, eýsem, orta asyrlarda gülläp ösen ylmyň täsiri netijesinde, peýda bolandyr. Şu wagt wideony montažlap otyrkam, şeýle bir zat bilen garşylaşdym. Wideony düşürip otyrkam, öýümize bir myhman geldi. Ýagny, şu wideoda myhmanyň gelmegi şu wideonyň temasy bilen